peogwir a-raok veze roudoù-nolann veze ket aer 'barzh ha tout hag Michelin forc'hement doa digouet àr-lerc'h hag det sper dezhañ da lakaat aer 'ba e roudoù-noù. Cheuc'h eme e gwerzhonez oa dav dont da ziskonnez ha tout hag e oa deut da vurzh. Hag du-hont ba e oan ar blasenn-mañ kwa, a oa lakaet Vivandom kwa peogwir naezent oa douzh e boa pell a-raok hein Vivandom, se genefe lakaet naon moasen da mañ 'teus stag ugent hein pegwir, mais en tout cas Diañ diañ oa distaget hag forzh mat piv ne faose bet nijet e taponañ oa ket moaien na gallit pas treiñ lec'h oa ket moaien eo j'étais diañ oa web anezhañ kwa hag ben ganet e fait graet roud hag un devezh oa ur ur labourer douar bennak oa oa e ti bark da vintin hag Ben oa digouez ar park a wel un dra m'eus un oa luiet beñ ba bar bar gwez bar gwez ah mais oa spontennet kost ne fait ket ken oa wel ouzh un den mais oui genomp i vrerj a ra i zioucher yaouank ket tout a fait meus dramm mais deus ne fait ket bet ket tel aon oa wet da da da wel ur person da lâret ur person ne ouie ket petra oa bet bartuzon met da oa daomp don hag da wel kwa hein ah ben ur person on ne faise plus que ur person mais ouie ket mur a temps hein c'étais A-bell ar re gañv ni zo vont da ni zo vont da da wel un dozenn hag geon ni fait oh petad ur pegezh vel ar ur flabeg pegezh vel ar naezenn zo n'emañ ket d'un iliz aze Ar viker? Pas, pas ar viker.
Ah.
Yay. Je change, mais pegez vel art. Sakrist. Yay. Hag giolardan, puis je me tape or zei, hag dour, zei a dour, ha ni zo font da vegn an dour, hag me zo font da glas ma levr paterio da mantorzun ma, ma oa dao du sos, non, muian kem, hein. Hag, hag, puis je me lard, euh, tud yaouank a zegas un don gabennus er leur-region digas ur forc'h bennek hag un drabneg a vo gwell petra oa. A-benn oan, oan ouet forc'h-mat ur prosenn kwa. hag oan digouet par part forc'h-mat da en oui e petra oan dorzhen hein. Hag ur person, ya lâre me, lârfen den vefen un den, met ma, ma ken den ha me. Ha me, Me 'm eus c'hoant da roll digato-me. Mamaz, mama, mamousded douzh Paerzh Du. Ben, petra, petra faotuz ? Petra 'neus on lar lar oa daou gor ? Me bep an dorn forzh mat oa bai bai Ba atav a zikisent hag eo gant sellet ouzh-te met gant ficheiñ benn un banne gael oazh pe gant ficheiñ benn ner kont an daou ha tout. Ha me lâre ket netra no. Ha lârer person met mamousded ouzh person un diaoul ha neuzen pechet emañ mont a-raok eñ chomet ket azen eñ. Ya, me bet ba'n dom. Oa atav kontant hag je te jourjomp atav da sil doustet. Ah bon, eh ben lâr ur perzh en isofon da da zraro dour euh da zrarin dour arnañ da wel dour begnet hag a veukel. Oh ben ya, me bet ba'n dom. Oa ket glebet pukelnañ. Je te Jometa kwa goustav. Boñ, le- lennet tout d'ur paterioù a oa war-lerc'h hag atav goustav atav goustav. Jometav kontant a-zikichen. Ah le fin oan o skuizh meus tra hein. Hag a gañ lâr d'un diañ o azen gant ferier met piketañ un tammig da wel petra lâro. Ah ben ge oa wet forzh met. Ah ma douilh eme Bibandom, ben oa wedi êr kuit, oa oa det det det meus un oa det un douarned oa ket nitrami, zarrennañ oa stegen oa koed an douar meus un ur bernig nitra kwa, a oan chomet forzh mat meus an da sell douzhtañ met ouien ket. Petra a oa, ma straen? Achete. Gant lar ur person dezhi, gant lar. Eh ben, graet un toull 'ba korn ur park a zigichen hag n'eus font da intériñ anav eñ. Hag lakaat lakaat douar àrnav hag klashat mein bras azen da lakaat c'hoazh an douar. Mochen jamm o a zigichen sur. Ha ben gaou ferier, koz n'ifent ket touch tostañ, hein. Ha ben n'ifent kas anav, bei bei euh ba- ba'n toull hag e chete bei a chom e biban dom 'ba korn ur park.